Pan maen nhw mewn cyflwr da, mae'n mewn diroedd ni gyda'r storfeydd carbon gorau sydd ar yn tiroedd ni. Maen nhw'n gartre i amrywiaeth eang o blanhigion a bywyd gwyllt, maen nhw'n puro'n dŵr ni ac maen nhw hefyd yn cynorthwyo i atal llifogydd. Ond pan mae mawndiroedd yn dirywio, mi allan nhw allyrru mwy o garbon na maen nhw'n ei defnyddio, a helpu i gyflymu newid yn yr hinsawdd. Mae'n newyddion da felly fod rhaglen gweithredu mawndiroedd Cymru a thargedau uchelgeisiol i adfer y cynefinoedd yma. Ac mae yna fap newydd wedi greu sy'n mynd i gofnodi'r gwaith O ran camau cadwriaethol. Rhoswen Lennard o Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n rheoli'r prosiect.
Wel, mae mam diroedd yn holl bwysig a fi'n galw'n fel Cinderella's ecosystemau Cymru achos ti'n edrych draw a meddwl felly bod dim byd i gael nawr. Mae'r ecosystemau yma yn gweithio'n real galed i ni fel pobl yng Nghymru. Dim ond pedwar y cant o arwynebedd tir Cymru sy'n fawndir, right. ond maen nhw'n cynnwys mwy na 30 y cant o carbon pridd Cymru. Wow. Felly maen nhw'n storfeydd carbon enfawr, yeah. a maen nhw hefyd yn reit bwysig ar gyfer bioamrywiaeth. Mae'n debyg cyn i ni fynd lot ymhellach, dylen ni ddiffinio beth yw, beth sy'n cyfri fel mawn. Yn y bôn, mawn yw rhywle le mae uh, dŵr yn casglu ac yn atal pydru a mae llystyfiant sydd hanner pydru yn casglu a mae'r Mae'r proffil y pridd yn codi. Esboniwch ychydig am y gwaith mapio da chi'n wedi bod yn wneud, achos mae gyda chi fap newydd o fawndiroedd Cymru nawr. Wel, ni newydd lansio um, porth data mawndir newydd, felly mae yna fap newydd yn dangos le mae mawndir yng Nghymru, neu le ni'n gwybod ar hyn o bryd bod mawndir yng Nghymru. Ni wedi rhoi strwythyr i'r data sy'n tu ôl y map, fel bod ni'n gallu adnewyddu'r map yn gyson, a byddwn ni hefyd yn ychwanegu i'r porth data 'ma, sy'n cynnwys data ar le mae'r mawndir, mae fe hefyd yn cynnwys data ar allyriadau carbon y mawndir, ar faint o carbon sydd yn y mawndir, a hefyd data ar pa planhigion a cymunedau sydd ar y mawndiroedd le mae rheina wedi cael eu mapio. Felly mae mwy o data na rioed o'r blaen wrth bysedd y cyhoedd ar y porth data.
Mae lawnsiad y map yn cyd-fynd gyda'r newyddion fod cynllun grant newydd rŵan ar agor gyda 100,000 o bunnoedd ar gael i unigolion a sefydliadau ddatblygu prosiectau cadwraeth mawndiroedd. Mae hwn yn grant ar gyfer datblygu prosiect, felly ar gyfer mapio allan pwy gwaith sydd angen neud yn ble, ar gyfer cael y cytundebau yn eu lle, achos um, yn, yn aml mae rhaid i ni wneud gwaith ar adfer o fewn un flwyddyn. Felly mae'r grant yma i galluogi'r gwaith datblygu yn mynd i fod yn holl bwysig er mwyn i ni gwella safon yr adfer a rhoi digon o amser i, i gwaith adfer da. Pwy sy'n gymwys i wneud y gwaith adfer? Hynny yw, allith ffarmwr wneud e, neu os rhaid cael arbenigwyr i mewn? Mae fe'n arbenigedd gallu gwneud gwaith adfer mawn gyda, gyda peiriant, felly fel rhan o'r grant, ni'n annog pobl i paru lan gyda rhywun sydd wedi wneud y gwaith o'r blaen. Achos er ambellwaith mae'n edrych yn weddol syml, a unwaith chi'n gwybod sut i wneud e, mae fe yn eitha syml fi'n credu. Ond mae yna technegau ar, ar, arbennig fel gwaith blocio ffosydd, mae angen wneud yn siŵr bod y gwaith blocio mynd mewn i'r mawndir digon neu bod y dŵr yn mynd o amgylch a, a does dim pwynt wneud y gwaith. Felly mae manion bach yn y techneg yn real bwysig, felly na phan ni'n annog bod pobl yn paru gyda rhywun sydd wedi wneud y gwaith o'r blaen.
Mae gan Toby Small, sydd yn warden gyda Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, brofiad heleth gyda adfer mawndiroedd. Dydan bach am yr ardal yma te o ran y mawn?
Wel, ni'n ni reit lan canol mynydd di ar hyn y bryd. Uh, man dyn ni'n cerdded ran nawr yw llyn y Fignen Felen. A ti'n gwybod, ti'n sôn yn fan hyn nawr, mae'n amlwg bod yna waith adfer yn fan hyn, oes? O, sy'n ni, sy'n ni mynd nôl rhyw deg mlynedd, a bopeth sy'n ni wedi gweld mynd hyn, oedd yn ddi, holl o ddi. Uh, beth ni wedi gwneud, ni wedi hedfan um, griglan, brash yeah. o'r uh, Bales griglan. Yeah. Uh, gosod yr ar ben y mawn, a mae'n cadw'r lleithder ar y mawn. A ni'n, well, mae'n gweithio, a mae'n araf, yn fe, mae'n cymryd o rhyw dig mlynedd, jyst i weld y, y, y tyfiant yn ôl. Yeah. Peth bwysica yw um, arafu'r dŵr sy'n llifo, y dŵr yn llifo ar ben y mawn, yn y haf mae'n sychu, mae sy'n byd yn gallu tyfu yn y fe. Yn y gia mae'n mynd fel fath o cawl yn y fe, mae'n job i unrhyw beth tyfu yn y fe. A dyma beth yw'r dirywiad i, a bod ti'n colli fe, mae'n mynd ffwr.
Mae'n llifo bant, uh, so mae'r hanner, wel, ni wedi bod yn adfer mewn dir yn y parc ers rhyw 20 mlynedd nawr falle, a trial pethau wahanol, yeah. jyst i arafu'r dŵr uh, gyda bales, o'n i'n defnyddio rhedyn, o'n i'n defnyddio uh, grig, ni wedi trial eithin, bob math o wahanol pethau. Yeah. Ydy ffarmio'r tir yma yn holl bwysig te? Bydde llawer o bobl yn gweud taw ateb i hwn i gyd yw ailwylltio'r mynydd. Ond byddwn ni'n gweud mae system yn creu y mawndir yma, wastad wedi cael anifeiliaid yn y system. Felly, y peth pwysica yn man ni yw bod ni'n cario ymlaen i reoli fe fel mae wedi cael dros miloedd a miloedd o blynyddoedd, a, a trio cadw e'n iach, yn fe. Achos os ni'n colli'r uh, da byw off y mynyddoedd, ni'n mynd i golli reolaeth ar, ar, Dyr yn llwyd, ydyn ni? Ydyn. Ni'n mynd i gael tanau mawr yn canol haf, dyn ni'n mynd i colli'r adar. So i fi, cadw'r ffermydd mynydd i fynd o gwmpas y llefydd fel mynydd di ar y commons i gyd yn hollol allweddol. Mae chwech prif thema gyda ni fel rhaglen ar gyfer adfer mawn. A mae dou o'r rheinau'n canolbwyntio ar gyfer cynnal mawndir mewn ffordd iach. A mae pori yw'r ateb i hwnna. Dim gormod o gorbori a dim tan bori. A dyna sy'n cynnal y bioamrywiaeth yn ni'n chwilio am a'r corsydd. Felly, ni'n gweld rheoli corsydd yn iach llaw yn llaw gyda byd amaeth. Ac uh, wrth gwrs, un o bryderon y ffermwyr yn y gorffennol yw bod defed yn cwmpo mewn i ryw, ryw ffosydd mewn mawndir. Ond falle bydd y cynllun yma yn datrys y broblem yna. Um, yeah, mae prosiectau cynt wedi bod sydd wedi profi bod nifer o oen ac ati'n cael ei golli mewn ffosydd wedi lleihau ar ôl blocio'r ffosydd. Mae blocio ffosydd yn, yn ymddwyn fel pontydd yn gros y drains i'r i'r defaid. Mae un defaid pob 5 cilometr oedd yn cael ei golli cyn cae ffosydd a un dafarn pob 33 cilometr ar ôl blocio ffosydd a wnaethon nhw ddim ffeindio dim un yn y pyllau, felly o'n nhw'n defnyddio'r drains fel pontydd.
Mae'r cyfnod ceisiadau ar gyfer y grant adfer mawndiroedd yn cau ar y pedwerydd o Orffennaf, ac am fwy o fanylion, cerwch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.